Acho kama omako dhoga. Gimoro iwacho ka. Acha nuka. Ikone ba Sawa. tiyo. To kanisa Is to lor. Lord. Is molor. Kuonde nyiewo chiemo bolor. But mago to koro wa- wa- wa- wawe donje. Mago ok lich ahinya. Ba tiyo. to kanisa to lor ere kama ji organized kabisa in ing'e ni jajawa ise attend kuonde gi eh. ise bedo kuonde machalo kama ging'e gik matimore ere eh. kama ji bete mos eh bede mos machanore machanore mos makata kopo ni protocol to ji nyalo lowo en kanye ba ba manade ma ji bede mos dawa du tuo mkonge moni ne padi pat mano bedo mos nikech ja kristo kikadho tituomo muma to nyis mani sorry god forgive you Aya, dhi e kanisa kama koro lo lweny. yesu lolwe- ajawa aja- ajawa pat to oh ah, ah. Jadolo, Bwana anyalo makoro kwe- wichoreu kamoro achiel Rudhore rudh guch bwana kache makoro. no no no no bwana no bwana Bwana- Bwana kanisa mineno no. Eh. Ema karo omako ji maber. Mm. Ma jadolo moro biro gi yalo moro eh. nyalo nyiso kata ji ni ni koro chopo sama koro nyasaye mochungnwa korona gi yo bwana ing'ena eh, ing'e pastors moko ni roho matiyo koro wan sani koro teko nyasaye matiyo roho matiyo sani eh. era winjo ogolo mas era winjo kisedhiro kanisa era winjo kidhiro kanisa michopo ga e wall un seche ma udonje ajawacha wuon jaboro hmm. mask igologa sa adi? Idonjo je gate kama to iyudo ariyo moko tu ma black tibedo e mesa dakika di kama to koro mask ok dwa ni. Gima duong' en ni bet kar kendi e mesi kar kendi kaka ipango. Ba ibet kar kendi. Hey! Ba ibet kar kendi nang'o? Dogo ne ne wayo gate neno kaka kanisa to lor nikech ba oket mesa kamoro eh, samoro e eh, kona eh, to ji adek ariyo e mesa achiel adek e mesa achiel social distance okay okay kanisa ipange apanga mano with social distance ka ji donjo ma pod pa ji lew neno ni magi kombe ariyo ka ji osebet ing'e ni tinde dhano lony covid oketo ji ma miel moro mane ji miel rukuruku koro ji ried ruba ruba cha bende oserumo tinde ji ibet kama ibete ibet ka bibet e social distance e kona ng'ato ochako bet e kona ng'ato bet diero kamano kamano an awinji shit, Kanisa gima roho ok mako awinji ji, ne roho aw- mako ji e kanisa fine gima ok ma awinji ji ne ikre ma ji miel ma ji chikore ma koro piny yiengni e yiengna ji Awinji- omakore awinji gima ok awinji Eh. I- ipango wach social distance ni sama ji odonjo koso ka kong'o osedonjo e wi dhano Ah. ere seche miwuoye seche ma ji Isamo winjo ki- wach social distance ineno sama oketni endi Eh. tinde kong'o ok donj kata mana e wi dhano gi sama ineno kete ni saa achiel oseloreni Seche ang'wen. tinde ichwado ariyo tilogo lweti ti a K- ilogo e gate tidonjo tibedo kaka kombe opangi iwinjo Mano Ok kano- nabro- ok- ok nabro- mano ka nodhis nyaka saa ang'wen to kawuono ma ilore saa achiel ni apar gariyo bwani ni wacha Ah, o saa day achiel one onge kawuono tem iwuogo Saa achiel onge koleti ne ng'ato. gi koro wang'e sani en two for the road one for the road tia koro kanisa kae mara omake ah, no, no, no, bwana kanisa wuod nyaburo kanisa ni organize very organized pok ineno ka kwayo mako wiji ma koro very organized ma ji okikore okikore okikore okikore ma ji mosore dada nyasaye no dobed jaka korwa ah, ji mosore nyasaye dobed jaka korwa apenji iya mugi karang'o milero maber sleria ma koro ilere Ile ne mong ngam. Ngima dhano Nyasaye marito nyathiwa. Ngima dhano Nyasaye marito Musa. Wene Yesu. Yo ka e corona. Ngima ngani jwadi. Ape bado kanisa meko mbaka ni ji yogo reka mano. Kanisa temo research mo mineno giloro kanisa. Lakini lakini kanisa gi kanisa gi kani gi ba wul jaburu ba

Kata kapok itimo arus to be yware gi joma osetimo arus mwan. Pastor Sida, ok imor, ok imor, ok imor. Onge kiny, onge dhi lemo Sida nyaka Sunday. Dhood kanisa yemo kia. Kan kiful.

Wewe. Leo nyela yudo gi. Yes. Oyore. John chiw nade? Ero akawo Joan. Sebe joka.

oh, mama radio osenya kaka bire ground mane kako pange wuod mama wan wan Kenya ang'o china ng'o mm. kako pange no kulunwa counties to wawuothe wuotha within counties apaka dek ma western Kenya gi adhi adhi ma bechwa kikidhi ma moso bado malo kikidhi ma kikadhi eh? bere krondi Okay. Aya. Awinjo. Dakika 39 bang' saa 12 e Nyakalondo Madala FM. Penjo yot. Big Penjo yot. quiz. Penjo yot kaendi. Swala Kawuono- nyeti. Kawuono gini yot mapok nadwaro ayudo. Wuod Nyaboro Kristo penjo mura no. mosiepna baba kawuono kawo siling alufu abich niendi wa control. Wayud siling alufu abich niendi wa control. U oyud to oyud kende en molo to koro sa controlling to u bang' osiepa okay this komura miya penjo ka koro lomo do miya otonglo koro mm. penjo manitie kawuono ni endi chalo niya aha wakwonga ber ne gini dhi yude penjo no miyo okay. chikiti nikech penjo ni biro ga lufa bich joka masani piny tek mm -hmm. mako po kata ne chomo kabich mm -hmm. to kawe ma onga kata mana goni achiel dikete ot you never know gima kiny nikech olor piny bang' dwedi gi achiel kata Inyalo iyudo mana mede. inyalo mede Yes. dhi kaw kata mokufuku kata mana cham gunia Mm. kata sukari kata chak bwana i- kaw alufu abichni tidhi kaw godo chiemb ing'e nyithindi kaka gin gigo hand to mouth Mm, iwinja mm. ibiro kwecho kaw tidhi kete ot galufu abich mwadwa mini penjo to winje Penjo winj. President ma Kenya en ng'a? winje A. Raila bi Uhuru. Winje koka noa e madaraka ka winje. President ma Kenya en ng'a? Uh -huh. A. Raila B. Uhuru. Eh. Machiegni winj weche manyien e Ker mar piny Kenya migosi. Ah no. No, adhi kwere ng'ato siri. In biwa mapenjo. In biwa kwalo siri. President ma Kenya, president en ker jo kama. President ma Kenya en ng'a? A. Raila B. Uhuru. 5000 jogi ne kikuwe ng'ane 5000 Eh, 5k Eh. penjo mayot no ng'ato neno yot koro to idhi tek. adhi mpesa mari Mhm. idhi lipa na mpesa paybill indiko 32 32 69 okay account number kopenji tindiko answer answer en a kata b Eh. a e list daka en raila b, B. en uhuru Aha. ka president mari mar kenya en raila molo odinga Ndik ndik A. kanyo endo ni um, a Eh, iwinjo eh. kasto iket mia achiel iket pin mari twende kazi kapo ni president mar kenya iparo ni en uhuru mm. ndika ndika ni bi e account number kacha mm -hmm. kasto amount iket mia achiel mondo iket kanyendo thuolo makende mar bedo jaloch mar 5000 shillings okinyi ma kawuono niendi ayureri kawuono gini weekend chakore pesa wachiwo chon time ujipange nalo mm. hey, eh, ujipange wadich hey. Eh. driver wosebiro hey. Eh, ujipange nalo hey. Hey. Mm. pesa wachiwo chon time idhi inego nendi e weekend Eh. Eh. Chuno ila jowi. Eh. Osedonjo. Koro jawinjana itimo kamano endo mondo ibed jaloch mar siling aluf abich okinyi ma kawuono ni endi Yes. president mar Kenya en ng'a? Eh, Eh, uliza na kiswahili bwana kuna wengi ngine wengi we- we- baadhi- wengi wa- okay kora ari kiswahili ni tamuke amar madano inene kuomango ya kunyo mar kiswahili loido accident sal kama to kuno bwana gine ulisa na kiswahili gine swala ne kuzo swali eh

Rahis. tugi sani jawinjo Eh. naso tugi sani sani Mm. paybill en 32 32 69 account number mek ni a monyiso ni en raila kata ka account number en b monyiso ni uhuru kenyatta amount kit 100 shillings ibed jaloch mar omenda maromo shillings Aluf Aluf abich. abich. Cash money. 3 4 5000 inyalo timo kang'o fadha bwana aluf abich kayudo sani wuod jaboro namba achiel gache okwame garach adhi ome iwinja Noninde garaj. Eh, a- a- oye, m- a- mara jadu tiko joma namba ariyo wuod jaboro adhi nyiewo lo moro nitiere yo gidini nitiere Pod wawuoyo elfu abich. katito bwana machiel mane gini pok adonjo ni singenge Mano 5,000. madhi achwado mabati prang'wen bwana alfu abich pesa mang'eny